Әдипнең дә, шушы әсәрне сәхнәләштергән режиссерның да бу урында яшь талант Резидә Гарипованы әйтеп үтү һәм талантлы артистлар төркеменә дә мактау сүзләре бүләк итү бик урынлы булыр, зур омтылышларының матур нәтиҗәсе үрнәге итеп кабул ителде. Шунысы куанычлы, менә әгәр дә һәрберсен генә алыйк әле һәрберсен, һәрберсе җырлый белә, Бии белә, гармунда дисеңме, корайдамы, шундый уен коралларына уйный беләләр. Менә шунысы шатландыра. Исәннәрме сез? Сез Татарстаннан бит, шулаймы? Әйе. Тумышым белән Башкортстаннан. Илдар Юзиевның пьесалары оригиналь сюжетка корылуы, шигърилеге, романтик пафосы, оптимистик рухы белән җәлеп итә. Әдипнең әлеге Гашыйклар тавы повесть-поэмасы язмышлары аяусыз сугыш елларына туры килгән аерым бер чор кешеләре турында сөйли. Минем яшьтәшләр инде, яшьләр күбрәк телевизордан карыйбыз да, төрле, хәзер бит инде мәхәббәт дигән булып инде төрле күп әйберләр күреп бетердек. Ә саф, илаһи мәхәббәт, көтә белү, төрле язмыш авырлыкларына очрау, аларны матур иттереп җиңә белү, Менә шушылар Илдар Юзефның әсәрендә бик матур чагылган. Гашыйклар тавы, чиста, саф, дәртле, борынгы риваятьләрдә генә сөйләнгән мәхәббәт тарихы. Бер-берсен өзелеп сөйгән ике яр, Мөнирә белән Сәет, Гашыйклар тавы дип аталган серле урында мәхәббәтләрен вәгъдә белән беркетәләр. Ләкин үз вәгъдәсен бозучыны Гашыйклар тавы гафу итәрме? Табигать кочагында яралган мәхәббәт һәм гаҗәеп хисләр ташкыны. Безнең менә бу спектакльдә иске заманда бик күп булган һәм бу бик тә сөендерә, менә чисталык дигән төшенчәләр, яктылык, менә алар бу спектакльдә Минемчә, бар дип уйлыйм. Яратырга беркайчан да җиңел түгел. Хәзерге вакытта да төрле киртәләр була. Менә теге чорда инде, әлбәттә, идеология белән бәйле төрле киртәләр булган, төрле тарихи вакыйгалар яраткан кешеләрне аерган. Менә бу спектакльдә дә инде сугыш. аркасында безнең геройлар бер-берсе белән аерылалар. Адаштың дип, алдаштың. Сәхнә әдәбияты театр сәнгате белән тыгыз бәйләнештә яши. Шунлыктан аерым пьесалар буенча куелган спектакльләр режиссер, артистларның эшчәнлеген дә, драматургның да әдәби-эстетик үзенчәлекләрен ачарга ярдәм итә. Үсеп килүче яшь буын талантларының бу тамашалары театр эшчәнлегенең өметле киләчәгенә басым ясый. Искиткеч талантлы яшьләребез барысы да, чөнки алар барысы да безнең Рәшит Муллагәлич укучылары, безнең баш режиссерыбызның укучылары. Алар бик талантлы. Менә ничә ел алар биредә эшлиләр инде, биш-алты ел биредә эшлиләр, имем. Һәрбер спектакльләре бәйрәм. Киресенчә, хәзер без алардан өйрәнәбез, алар бездән түгел, без алардан өйрәнәбез. Чөнки хәзер бит инде укыту системасы да башкачарак бөтенләй, име. Без яшьләр белән бик горурланабыз. Алар кеше буларак та әйбәт, артист буларак та әйбәт. Җырлыйлар, бииләр, шигырь сөйлиләр. Менә Нәрсә кирәк, шуны эшлиләр барысын да. Алар акробат та, алар барысы да. Без яшьләребез белән горурланабыз. Театрыбызның, Аллага шөкер, киләчәге бик зур. Театрда яшьләр бар икән, киләчәк бар дигән сүз. Шуңа күрә бу безнең өчен бик зур шатлык. Менә мин сөенеп киләм карарга аларның уеннарын.